mekwekwe mitheko na icanjama cia mc ndegwa wa ng'ondu waterere mc ndegwa atĩ ngũigua wa gĩcagui arĩ kũnyita kĩgui matũ tareke nguĩrĩrie ũngundie icio ndeto ndeto ndeto ũkai mũiguĩre ndeto. Wa gĩthagui-rĩ, arĩ kũnyita kĩgui matũ. Maandĩko ma Ngai maugaga atĩ thĩiniĩ wa ibuku rĩa Thimo, mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ mweri wa ikũmi na mũgwanja, atĩ mwĩhĩtũkĩri wa gwĩthĩnia na ngũĩ ciene-rĩ, no ta mũndũ ũkũnyita kĩgui matũ. Rĩu wa gĩthagui nĩ gweka. Na gwathiĩ ũguo nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa ndeto cia nginyanĩrio na maheni. Tondũ wa gĩthagui-rĩ, Arathire harĩ mũtumia wa mũcemi, na mũcemi arakoretwo meka ũhiki. Arathiĩ arahenia mũtumia wa mũcemi atĩrĩrĩ, mũthuri waku-rĩ, nĩ akoragwo na iguku mũgongo. Aracoka arathiĩ harĩ mũcemi aramwĩra atĩrĩrĩ, mũtumia waku kũrĩa maumĩte-rĩ, nĩ arogi, na marogaga mũndũ na mahuti mangĩ maringagia, maringia mahuti macio-rĩ, maĩ macio mathirimaga mũndũ ũtukũ arĩ toro. makamũthirima na ha, na haha ũguo igoti. Rĩu rĩ, arakĩmera, arakĩrĩte mũtumia wa, wa, wa, wa mũcemi atĩrĩrĩ, ĩka ũguo ĩ, rĩrĩa mwathiĩ toro rĩ, thiĩ ũhutie mũthuri waku na haha ũguo, ikũrũkie moko kahora marĩ merĩ, ũigue nĩ ũkũigua iguku rĩu. Nake mũthuri akerwo atĩrĩrĩ, ta thiĩ wĩkomithie ĩ, mũtumia waku nĩ ũkũigua, agĩka atĩa? agĩkũhutia haha ũguo mũgongo nĩ mahuti macio aragũthurire. We, ndeto ĩrĩa ĩgũcoka ĩgwe mũciĩ ũcio-rĩ, ĩhana atĩa rĩu? Rĩu mũthenya ũmwe wa mĩthenya wa gĩthe- ah, mũciari akiuga atĩrĩrĩ, rĩu nĩ hĩndĩ ngwĩka atĩa? Nĩ hĩndĩ rĩu ngwĩkomithia. Marĩa irio na mathiĩ toro, mũthuri akĩambĩrĩria kwĩng'orotithia. Ambĩrĩria kwĩng'orotithia-rĩ, nake mũtumia akĩigua "Ah, gathere nĩ gakoma. Mũthuri nĩakoma, akĩmenya rĩu ũrĩa ngwĩka-rĩ, nĩ hĩndĩ ngũigua ibuku rĩrĩa njĩragwo. Nake mũthuri arauga ngoro-inĩ atĩrĩ, reke njeterere njigue kana nĩegũthirima kĩ? Ũrogi ũcio mathirima naguo. Rĩu mũthuri agĩkomete akĩng'orokithia, nĩrĩo aiguire ahangatwo haha ũguo nĩ mũtumia, mũtumia akiuga nĩ hĩndĩ, reke hutie haha igoti ũguo, hutie. Rĩu-rĩ, akĩmũhuta angĩ haha igoti ũguo atĩ nĩgetha aigue iguku-rĩ, mũthuri agĩũkĩra akĩmwĩra nĩndamenya. Nĩ ndamenya o ũrĩa ndĩrerĩtwo, o ũrĩa ndĩrerĩtwo inyuĩ mũrĩ arogi. Githĩ ndũrenda gũthiri morogi igoti? Mũkani muone ndeto. Nake mũtumia akĩmwĩra atĩrĩrĩ, tiga kwĩyugithia, na nĩ ndĩrerĩtwo nĩ ũrĩ iguku, atĩ iguku. Mũtumia mũthuri akĩmũria atĩrĩ, mũcemi akĩũria mũtumia wake atĩrĩrĩ, ona korwo ĩ ndĩ iguku-rĩ, to ũkĩrĩone onawe ona ũtakũhutia nguo-inĩ. Nĩho mũthuri ũcio augire atĩrĩrĩ, nĩ ndamenya harĩ kaũndũ karathiĩ na mbere rĩu. Harĩ kaũndũ gatarĩ kega karathiĩ na mbere. Akĩũria mũtumia wake atĩrĩrĩ, na nũ ũrakũhete ndeto ici? Mũtumia wake akĩmwĩra atĩrĩrĩ, rĩu-rĩ, niĩ ndĩrerĩtwo nĩ wa gĩthagui. Wa gĩthagui o ũrĩa ũikaraga ndũnyũ atarĩ ũndũ areka? Rĩu rĩ nake mũtumia wake akĩmũria atĩrĩ, "Kaka we nĩ ũratwĩrĩte nĩ tũroganaga? O agĩtharia ũcio rĩ, nowe ũranjĩrĩte atĩ nĩ mũroganaga kwanyu, atĩ na mũthirimaga mũndũ ma- ma- mahuti mangĩ mũringagia haha ũguo eh, kĩrĩa igoti Ah, andũ makĩmenya makĩmũcanũka kumbe wa gĩthagui-rĩ nĩ mũndũ wa maheni Aah! Kĩroko makiuga reke tweterere mũthuri ũcio tondũ ndatĩraga gwitũ kũhoya ndubia. Kĩroko rĩu wa gĩthagu agĩũka agĩkĩinaga, agĩũka agĩkĩinaga o ũrĩa amenyerete, agĩũka agĩũka agĩũka okĩte. Etereirwo ũguo. Etereire nĩ cai ekũheo oririe atĩrĩrĩ nĩ mũcemi. Wagetha gui? Tũtũũrĩte tũkũhete gĩtĩo kuma rĩrĩa tũrahikanirie, we nĩwe ũratũheaga ndeto, we nĩwe ũrokaga gũtwĩra anga gũikaire, no rĩu nĩ twagũkũrana. Aah! Mbara aringwo rũhĩ, cua! Na nĩkĩo ngwĩrire atĩ mwĩhĩtũkĩri ũgwĩthĩnie na ngũĩ ya kwene no ta mũndũ ũkũnyita kĩgui mũtwe. Rĩu reke ngwĩre, thaa ici Wagetha gui arathugua rũthĩa ũguo nĩ tondũ wa rũhĩ rũrĩa aheo. Mũtumia nake nĩ wa ũcio, handũ ha kũmũhe cai aranyitire cai ũguo na gĩkombe aramwĩra atĩrĩrĩ, iyũkia cai ũcio, aramũitĩrĩria cai. Wa gĩthagui arahĩa kĩ? Ũthiũ. Rĩu wa gĩthagui ũrĩa ahana thaa ici nĩ mũhĩu ũthiũ na nĩ mũimbu gũkũ ũguo rũthĩa, nĩ tondũ wa rĩrĩ, wa ndeto cia nginyanĩrio na maheni. yokani mwonende to mwathani kũu nĩkuo kũnyita kĩgui matũ nĩ akĩhũrwo